ناکرێت باسی ڕێوڕەچەی یارسان فەرامۆش بکرێت. هەورامان هەم وەک ناوچە و هەم وەک شێوەزار پەیوەندییەکی پتەو و دێرینی لەگەڵ یارسانەکاندا هەیە. بەشێکی زۆری شوێنە پیرۆزەکان و مەزارگەی پیاوچاکانی یارسان لەم ناوچەیە هەڵکەوتووە. کتێبی پیرۆزی یارسانەکان بە ناوی سەرەنجام بە دیالێکتی هەورامی نووسراوە. ئەم ئایینە لە ناوخۆدا کەمترین ئاوڕی لێدراوەتەوە. جۆرێک لە تەم و مژی لەسەرە. ئەوانەی لەسەر یارسانەکان نووسیویانە ناوی جۆراوجۆریان بۆ ئەم ئاینە داناوە وەکو یارسان، کاکەیی، ئەهلی حەق، عەلی ئیلاهی. یارسان وشەیەکی لێکدراوە لە وشەی یار لەگەڵ سان پێکهاتووە، یار بە واتای هاوەڵ و شوێنکەوتوو. سانیش بە واتای پێشەوا یان ڕابەر دێت کە ئاماژەیە بە سوڵتان ئیسحاقی بەرزنجی، لە ناوچەی هەوراماندا بە سوڵتان دەگوترێت سان، کۆی واتاکەی بریتییە لە یاران و شوێنکەوتووانی سوڵتان ئیسحاق. لەبەر ڕۆشنایی هەندێک لە سەرچاوە مێژوویەکان بۆمان دەردەکەوێت ڕێوڕەچەی یارسان لە دینەکانی وەک میترایزم و زەردەشتی و مەزدەکی کردووە. گەلێک مەبەستی دینی هیندو ئەوروپی تێدا دەبینرێت. لە سەردەمی ئیسلامیشدا چەند شتێکی ئەم دینە نوێیەی تێکەڵ بووە. بە پشتبەستن بە کتێبی پیرۆزی سەرەنجام یەکەم کەس هەوڵی بڵاوکردنەوەی ئەم دینەی داوە لە ناوچەی هۆراماندا بالولی ماهی بووە.

حاڵەتە دەروونیەی خۆی دەکات کە پێشتر پێیدا تێپەڕیوە، دەفەرمێت، جەزوان وێما بەینێن بێزارم، زوان هەورامی ئامان وەچارم. یانی ئەمە بۆ خۆی نیشاندەری ئەوەیە کە یا لە شوێنەکە بنیام بنیامین دەفەرمێت کە ئەو زمانی خۆی لەبیر چووەتەوە یان زمانی خۆی نەیتوانیوە تەسکینی بدات. مەسەلەی زمان لێرەدا ئەبێ ئەمە هەڵوێستەیە بکەین زمان ئێ چیە؟ زمان ئەو کەرەسەیە کە کۆمەڵێ خەڵک پێکەوە ڕێک دەکەون لەسەری یان گروپێک یان دەستەیەک بۆ ئەوەی کە بەکاری بهێنن بۆ تێگەیشتن لە یەکتر. ئێمە دوای ئەوە سەید فەرزی بە دیدێکی فەلسەفیانەتر لە مەسەلەی زمانەکە دەڕوانێت. دەفەرموێ.

ئەو جیاکاریەی من زۆر کارم لەسەر کردووە لە کتێبەکەما کتێبی هەورامی زمانی ئاینی یارسان لێرەدا زۆر قسەم لەسەر کردووە کە شتێکی زۆر گرنگە مەسلەی زمان جیاکردنەوەی دوو کللتورە سید فەرزی کاتێک ئەڵێ لەوز عەربی ما گێڵان نە دەوران مەبەستی ئەوەیە ئێمە دوور کەوتینەوە لە فکری عەربی لە ئارایی عەربی لە فەلسفە و ئەندێشەی ئاینی عەربی هاتین بە فەلسەفە و ئایینی ئەندێشەیەکی گۆران یان هەورامی بیرمان کردەوە و بونیادی ئەم ئایینەمان نا. سەرهەڵدان و گەشەکردن و بڵاوبوونەوە و و تەنانەت پوکانەوەشی لەسەر زەوی کوردستان بەشێوەیەکی گشتی ڕویداوە. کە ئەڵێم دینێکی کوردیە هەڵبەتە بەڵگەم هەیە. دینێکە تێکستەکانی بە یەکێک دیالێکتەکانی زمانی کوردی نوسرابن، دینێکە قیبلەکەی لە کوردستانایە، هەموو ڕابەرە دینیەکانی یان زۆربەی ڕابەرە دینیەکانی کوردن و لەناو ئەوانیشا زۆربەیان خەڵکی هەورامانن. بەڕاستی ئاوی کەوسەری

لەلای خەڵکەکە بەڕاستی جۆرێک لە ئامادەبوون بووە. خەڵکی ئەو ناوە پێشتر لەسەر دینی میترایی و پاشان لەسەر دینی زەڕدەشتی بوون. کاتێک کە زەردەشتییەکان دەسەڵاتیان پەیا کرد و توانیانە متوربەکردنێک لە نێوان دینی بەڕاستی میترایی و دینی زەردەشتیا دروست کرد، ئەمە لە ناو خەڵکا بووە بە دینێکی هۆمۆجین. ئەم دینە هۆمۆجینە جێی بەوە داوە کە قەناعەتەکانی بالولیمایی لەوێ جێ بگرن و خەڵک قبوڵیان بکا. وەکو خۆی فەرموویەتی، ئەواتە یاران، ئەواتە یاران، ئێمە دەوانەی، ئەواتە ئێمە دێوانەین، ئەواتە یاران، هەنێ مەگێڵین یەک یەکی شاران، تا زیندە کەریم ئایینی ئێران. ئایینی ئێرانیش هەموومان دەزانین ئەو ئایینە هەمۆجینە بووە کە لە هەورامانا پارێزراوە و لە متوربە بوونی هەردوو دینی میترایی و زەڕدەشتی دروست بووە. بالیک ئەچێتە ئەوێ

یەتە تەوێڵە و لە ناو تەوێڵە موریدەکانی لە دەوری کۆ ئەبنەوە. یەکێک لە موریدەکانی دایە تەورێزی هەورامییە. دایە تەورێز زانا و دانا و عارف و دانشمەند و تەمبورژەنیش بووە و ئێمە کە ئەڵێین باوا سەرهەنگ دێتە ئەوێ ئەوە شێعرەکانی خۆی شایدی بۆوە ئەوە دەدەن. سەرهەنگێ دەوان سەرهەنگێ دەوان.

موبارەک شا، شاخۆشێنی لۆڕستانی، دوای شاخ شاخۆشێنی لۆڕستانی، باوە ناوەسی سەرگەتی یەت، کە ئێساش مەزارەکەی هەر لە ددەی سەرگەتایە. با باوە ناوسیش چەندین یار و یاوەری گەورە لە دەوری کۆ ئەبنەوە. یەکێک لەوانە دایە خەزانی سەرگەتییە. دایە خەزانیش هەر بە هەمان شێوەی دایە تەورێز، شاعیر، عارف، تەمبوورژەن، و کەسێکی زۆر دانشمەند بووە. ئەوانە هەموو تێکست و شیعریان هەیە، ئەمە قسەیەک نییە من بیڵێم. یان باوا قەیسەری هەورامی، دوا باوا گەرچکی هەورامی و هەندێکیشیان بە ناوی خۆیانەوە نەبوون. بۆنموونە ئێستا باوا گەرچک ناوی خۆی نییە. لەبەرچی؟ لەبەر ئەوە

کتێبە پیرۆزەکانی یارسان سەرەنجامە کە لە سەدەی هەشتەمی کۆچیدا لەلایەن سوڵتان و هاوەڵانیەوە بە شێوەزاری هەورامی نووسراوەتەوە. ئەم کتێبە بەسەر شەش بەشی سەرەکیدا دابەش دەبێت، ئەوانیش بریتین لە، بارگە بارگە، دەورەی هەفتەوانە، گلێم و کۆڵ، دەورەی چل تەن، دەورەی عابدینی جاف، وردە سەرەنجام. بنەماکان و تایبەتمەندییەکانی ئەم ئایینە لێرەدا نووسراوە. دەفتەرەکانیان وەک، دەفتەری پەردێوەر، دەفتەری ساوا، دەفتەری دیوان گەورە. کەلامەکانیان وەک کەلامی، سەی خامۆش، کەلامی ئەلبەکی جاف، کەلامی خان ئەڵماس، کەلامی شا تەیمووری بانیارانی، کەلامی قاسید، کەلامی زوڵفەقاڕی گۆران، کەلامی حەیدەری، کەلامی جەناب، کەلامی موجریم، کەلامی دەروێش ئاجاق، کەلامی دەروێش نەورۆزی سۆرانی. دەورەکانیان وەک دەورەی بالولی ماهی، دەورەی شاخۆشین، دەورەی باوە سەرهەنگ، دەورەی باوە ناوز، دەورەی باوە جەلیل، دەورەی شنروێ، دەورەی پیر عالی، دەورەی دانیار، دەورەی شاوز قولی. ئەمانە پیرۆزترین و گرنگترین کتێبەکانی یارسانن. یەکەم بنەمایان کە زۆر گرنگە بەڕاستی، گواستنەوەی چەقە لە ئاسمانەوە بۆ زەوی. چەق بوون لای ئەوان مرۆڤ چەقە بەڕاستی مرۆڤ بۆ چەقە خوا هەندێ خەسڵەتی داوە بە مرۆڤ خوای گەورە هەندێ خەسڵەتی داوە بە مرۆڤ کە نەیداون بە هیچ کام لە بونەوەرەکانی تر لەوانە عەقڵ و ئیرادە ئا عەقڵ و ئیرادە دوو خەسڵتن تایبەتن بە مرۆڤەوە ڕاستە عەقڵی غەریزی لە ناو گیانلەبەرەکانی ترا هەیە بەڵام ئەقڵی دەستاوردە تەنها لای مرۆڤ هەیە لە ڕۆژی دەرکردنیەوە بە دنیا هەتا ڕۆژی مردنی بەردەوام ئەقڵی دەستاوردە بەدەست دێنێ ئەوان دەڵێن خوای گەورە پێویستی بە هیچ وەسەتێک نییە یعنی لای ئەوان پێغەمەر نییە ئەوەی کە پێی بڵین پێغەمەر پەیام بێنێ ئەڵێ خوا عقلی داوە بۆ خۆت تۆ لە ڕێ عقلەوە خواناسی لە ڕێ ئیرادەشتەوە لە ژیانا دەتوانی کار بکەی و سەرکەوتن بەدەست بێنی لەو کارانە تا ئەمە یانی یەکێک لە سوچەکانی ململانی فیکری هەر لە سەردەمی سەرهەڵدانی بیری مرۆڤەوە تا ئێستا دوو ئاراستە هەیە دوو جوێن وانە یەکیان ئاسمانەکە بە چەق بۆ داهێنان بۆ کارکردن بۆ هەموو شتەکانی مرۆڤ یەکشان زەوی ئەکا بە چەق ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ململانەکەی، نەک ململانەکەی، ئاراستەکانی بەڕاستی ئیفلاتۆن و ئەرستۆ. ئیفلاتۆن کە ئاسمان بە سەرچاوە ئەزانێ، ئەرستۆش ئەوە تا وێنەکەیان لە بەردەم مەتحەفی هێنا ماوە تا ئێستا ئەسینا،

و دورزەکانیش لە هەمان بنەمانا بەشدارە، دورزەکانیش بە هەمان شێوە ئەوان بیرەکەن. دووەمیان، لای ئەوان هەموو مرۆڤێک گەردیلەی خوایی تیایە، گەردیلەی رۆحی خوایی تیایە، ئەم گەردیلانە لە مرۆڤی باش و چاکەکارا باڵا ئەکەن، ئەم باڵاکردنە وای لێ دێن لە حەوت قۆناغا، حەوت قۆناغا خوای گەورە دێتە یان ناو جەستەی مرۆڤ، خاوەندگار، یانی ئەو مرۆڤە هەم خوایە هەم بەشەرە، ئەمەش پێڵێن زاتی بەشەری، زاتی بەشەری یانی زاتی بەشەری ئەوەیە مرۆڤەکە ئەوەندە ڕۆحی باڵاکا ئەبێ بە خاوەنی توانا خوداییەکان ئەم حەو قۆناغەش ئەڵا حەو دونەن بیان بۆ واچان پێتان نە حەق بزانان مەعلوم بۆ لێتان ئەوسا نە لەو بی نە ئاریا بی نە عەرش بی نە فەر جیهان دەریا بی مەولا ڤە دور بی دور ڤە تەی دەریا ڤە دور بەر ئاما جیهان کر مەهیا نامێ وێژنیا وە خاوەندگار عەرش و قورش و فەرز ئەوسا دا قەرار

قۆناغی پەرتیوە قۆناغی سوڵتان ئیسحاقی بەردینجە ئەمە یەکێ لە یەکێکی تر لە بنەماکە بنەمایەکی تریان هەیە پێڵێن سەرسپاردن یارسان ئەگەرچی لە باوک و دایکێکی یارسانیش بێ کاکەییش بێ هەتا نەس سەر نەس پێرێ نابێ بە یارسان ئەبێ سەر بسپێرێ سەر بسپاردنەکەش تەقسێکە کۆمەڵە شتی هەیە ئامادە ئەکرێ من حەز ناکەم باسی ئەو شتانە بکەم چونکە وردەکاری تەقسەکە زانم چۆنە دوو کەس ئامادە بن پیر و دەلیل لە ناو جەمێکە لە ناو کۆبوونەوەیەکی دینییە پیر و دەلیل ئامادە بن و خۆشیان پێیان وایە لە یەکەم جەمە لە پەردیوەر سۆ خودی سوڵتان ئیسحاق خۆی سەری سپاردووە بە پیرەکەی بنیامین و دەلیلەکەشی داودە پیری بنیامین و دەلیلیشی داود بووە لەبەر ئەوە هەموو یارسانە پێویستە سەر بسپێرە بەو دوو لکەوە کە سەریشی سپار ئیتر ژن و ژنخواز لە نێوان

بە یارسان حساب ناکرێت لە ڕۆژی لێپرسینەوە. ئاینی یارسان بڕوای وایە بڵاوکردنەوەی ئاینەکان تەنها بۆ ئەو ڕابەرانەیە کە خوای گەورە دایانەبەزێنێتە خوارەوە بۆ بەندەکان نییە دەعوە بکەن ئاین بڵاوبکەنەوە ئەو پەیامبەرە یاخود ئەو ڕابەرەی کەوا خوای گەورە دایەبەزێنێ و ئاین ئاینی یارسان ئەبا بەڕێوە بۆ ئەو هەیە بڵاوی بکاتەوە، باقی بەندەکانی تر لەسەریانە کەوا ئیماندار بن و پەیڕەوی ئاینەکە بکەن. ئەوە شتێکی جێگیرە لە ئاینی یارسان و هەموو کەسێک بڕوای پێیەتی و بەڵکو هەڕەشەیشی لەسەرە ئەو کەسەی کەوا ئەو دەورە ببینێت، چونکە ئەو کەس کەس ناتوانێت ئەو دەورە ببینێت بێجگە لە ئەو پەیامبەرە یاخود ئەو کەسەی کە خوای گەورە دایەبەزێنێتە سەر ئەرز و ئەو واجبەی پێسپێرێ ئەو ئەرکەی پێسپێرێ کە ئاینی یارسان با بەڕێوە کە لە ماوەی مێژوودا چەندەها ڕابەر سەریان هەڵداوە و ئاینیان بردووە بەڕێوە و لە زەمانی خۆیانا بڵاویان کردووەتەوە و پەیڕەوانی ئەو ئاینە ماو لەسەری ئەڕۆن. دۆناودۆنی ڕۆح یەکی ترە بیرروباوەڕی یارسانەکان بڕوایان بە نەمری ڕۆح هەیە گەڕانی ڕۆح لە هزار و یەک جاردا لە دوای ئەو گەڕانە خاوێن دەبێتەوە و دەگاتە دوا مەنزڵی جاویدانی خۆی جەم، واتە کۆبنەوەی یارسانەکان، لەلای یارسانەکان زۆر پیرۆزە و بۆ هەر مەبەستێک ببەسترێت باوبرەوی خۆی هەیە. هەر ئەرکێکی دینی یارسان پێویستی بە کۆبنەوە بێت جەم دەبەستن. جەمیش وەک ئەو جێگای تێیدا دەبەسترێت، چ وەک کۆبوونەوە لە هەموو تێکستە پیرۆزەکانیاندا بایەخی پێدراوە و قسەی لەسەر کراوە، بۆ نموونە لە سروودی تەڵقینی مەردوودا جەم بە پەناگە و جێگەی چاکان لە قەڵەم دراوە وەک لەم دوو بەیتەدا هاتووە پەناگەش هەیبەت جەم ڕاسانن جەم مەکانی حەق ڕاگەی خاسانن. ئەوان تەبعەن کۆ بۆ هەموو ئەرکێکی دینی کۆبوونەوە ئەکەن کۆبوونەوەکەیان پێڵێتێت جەم جەم یانی گلێر بوونەوە جەم وشەیەکی عەرەبی نیە لە جەمعەوە نەهاتووە داخەکەم ئێمە شتە جوانەکانی خۆمان جەم وشەیەکی ئاوێستایە بە مانای گلێر بوونەوە ئەوان بۆ هەموو ئەرکێکی دینیان گلێرە بنەوە گلێر بوونەکەش تەقسێکی هونەری ئەدەبی عیرفانی زۆر گەورەیە لە ناو جەمە یانی کەسێک هەیە کەڵام خوێنە ئەوە کەڵام بخوێنێ سروودێک کە زۆربەیان قەناعەتیان پێ بێ یا بۆ ئەو مەبەستە شیابێ کە جەمەکەی بۆەکەن هەڵێ بژێرن ئەی خوێنەوە تەمبور هەیە هەمیشە تەمبور پیرۆزێکی گەورەی هەیە لە یارسانەکان کاتێ یەتە مەجلس هەمویان لەبەری هەڵەسن لە پێشەوە یەکەم کەس ئەوەی کە بەڕاستی جەمەکە ئەگا بڕێوە ماچیەکە خاتە سەر ناو چاوی خۆی یەکەیەکەوانی تریش ماچیەکەن و اینجا تەمبورژان دا ئەنیشە لە لای دەستی ڕاستی سەیید یا ئەوەی کە بەڕاستی جەمەکە ئابا بەڕێوە و کەڵامەکە ئەخوێنێ و ئیتر ئەوانی تریش ئامادە ئەبن و لە ناو جەمیشا ئەو شتە کە ئامادە ئەکرێ ئەیبەخشنەوە بەسەر هەموویانا پێڵێن پارووی حەڵاڵ هەر هەموویان لەو پارووە ئەخۆن وەکوو یەکیش بەشی ئەکەن ئەوەش ئیشی خەلیفە و خادمە کە ئەرکی ئەویان پێ سپێرراوە. ئەوەی کەوا پەیوەندی بە میللەتی کوردەوە هەبێ ئەوەیە کە ئەم ئاینە هەموو ڕابەرەکانی کورد بوون و دەقە پیرۆزەکانی کوردین ئەگینا لە باسکردنی دینا هیچ فەرقێکی نیە لە جیاوازیەکی نیە لە ئاینەکانی کە هەر وەکو ئاینەکانی کە ئیلتیزاماتی هەیە و ڕۆژ و نوێژی هەیە و ئەوە میوزیک تایبەتمەندیکی تری ئەم ئاینەیە، هیچ مەراسیمێکی ئاینی بەڕێوە ناچێت بەبێ بەکارهێنانی میوزیک. ئامێری تەمبورە لای ئەوان پیرۆزە و بڕوایان وایە لە پێش خۆڵقاندنی یەکەم مرۆڤەوە تەمبور هەبووە و هەر بەهۆی تەمبورەوە بووە ڕۆح چۆتە ناو یەکەم تەنەوە. میوزیک لای ئەرزدانەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئاینە ڕۆژەڵاتییەکانی وەکو زەردەشتی، هەروەها کاریگەرییەکانی گۆرانی هەورامی بە تایبەتی سیاچەمانەی لەسەرە، کە زیاتر سیفەتێکی ڕۆحی و ئایینی هەیە. خۆی بەڕاستی هیچ ئێمە شتێکی وامان نییە نهێنی بێ بڵێن، چونکە هەموو ئاینەکان بە سەرچاوەی لە لایەن خوای گەورەوە هاتووە، هیچ جیاوازێک نییە لە نێوانمانە لە یعنی ئەو شتانەی کە لە ئاینەکانی ترا یاساغ بێ لای ئێمەش یاساغە مەسە مەبەستم حەڵاڵ و حەرامە بەڵام زیاتر ئێمە پێمان خۆشە ئەو کە ئاینەکە وای وای فێر کرد و وامان پێ ئەڵێ کە تۆ ئیشەکانت کە ئەو عیبادەتە ئەیکەی زیاتر لە کردەوەتە ڕەنگ باتەوە مەیدانییەن لە ناو کۆمەڵگا بی خۆ بنوێنی بە کەسایەتیکی باش چ عیبادەت لامان کەمتر یانی حەزەکەین عیبادەت ئەرکیمان کەمترە وەکو شێوازی عیبادەت بەڵام وەک کردداریە نەبێ لە ناو خەڵکە لە کۆمەڵگا دەور ببینی و مەدانیان تۆ هەڵسو کەوتی جوان بێ و باش بی و چاک بی لە ناو خەڵکە ئەوە گرنگی ئاینەکەی ئێمە لەوە دەرەکەوێت. یەکێ لەو شتانەی کەوا یارسانی پێ بناسرێتەوە سمێڵە سمێڵ فەڕز کراوە و ئەبێ کەسی یارسانی سمێڵی هەبێ و پیرۆزە و پیرۆزیەکەیشی لە ئەزەلەوە هاتووە لە دروستکردنی قاڵبی ئادەم و حەواوە هاتووە کە کاتێ قاڵبی ئادەم دروست کراوە مەلائیکەتەکانی خوا قاڵبی ئادەمیان دروست کردوە وە خوای گەورەیش بەرەکەتی خۆی داوە بەو قاڵبە کای بۆ هێناوە ئەو کا پێیان وتوە لێوان لێوان جۆرە گیایەکە کە وەکو زەلوایە سێ سوچە ساقەکەی خوای گەورە ئەوەی هێناوە کەوا بۆ قوڕەکەی ئادەم خۆشە ببێت و ئەو قاڵبەی لێ دروست ببێ ئەوە بووەتە مووی پیرۆز لە لەشی ئینسانا لە یارسانەکانا لە شواربا خۆێ بینێتەوە وە پیرۆزە لە بەر ئەوە سیمای یارسانی ئەوەیە. پەیوەندی ڕۆحی لە بەینی یارسان و هەورامیدا خاڵێکی هەرە گرنگی یەک بوونی شوێنە پیرۆزەکانە لە ناوچەکەدا دوو بوونی ئاینەکەیە بوونی زمانی ئاینەکەیە کە بە یەکیانەوە دەبەستێتەوە کە بە حەدێک مەسەلەن ئێمە تەماشاکەین لە دەورەی عابدینە عابدین کابرایەکی جاف یا با بڵێین سۆرانی بووە بەڵام لە کەلامەکانیا نایشارێتەوە لە شوێنەکە ئەڵێ من عابدینی هەورامم دڵداری جوانی خواجامم ینی ئەمە کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر پەیڕەوکارانی ئەم ئاینە نەک ئەمانە مەسەر ئێمە هەمانە لە هندستانەوە لە بلغاریاوە لە تورکیاوە لە شامەوە لە سووریاوە لە بەسرەوە لە مەکەوە لە یەمەنەوە کاتێک ڕویان کردووەتە هەورامان ئەمانە زمانی خۆیانیان گۆڕیوە کەواتە زمان یەکی فاکتەرێکی گرنگی ئاینە هەروەکو جەنابی پرۆفیسۆر دکتۆر حەمە عەلی سوڵتانی ئەڵێت وەک چۆن لە هەر شوێنەکە ئیسلامێک هەبێت لەوێ زمانی عەرەبی هەیە و لە هەر شوێنێکیشدا یارسانێک هەبێت لەوێ زمانی هەورامی هەیە.

ئاینەکەمان هەورامییە و زیاتر تێکەڵایەتیەکمان هەیە لەگەڵ هەورامیەکانە و لەوانەیە ئەکرێ بڵێم ئەگەر ژن و ژنخواز بکرێت تقریبان لە بینی هەورامیەکان نێزیکترین لێیانەوە و دوایەوە ناحی کۆمەڵایەتی زۆر تێکەڵین لەگەڵیانە و مێژوێکی زۆر دێرینمانەیە چکە ئێمە ئەو سێلادەیە کە بە نسبەت بڵێن نێزیکی هەڵبجە لە کۆنا هەمیشە بە یەک کۆبووین لەگەڵ تەوێڵە و بیارە و شوێنەکانی تررا زۆر تێکەڵاوێکی زۆر کۆمەڵایەتی باشی بتەومانەیە هەتا ئەمڕۆ. دیارە ئەم دینە بەڕاستی دینێک بووە سەردەمێ لە سەردەمەکان گەشەی کردووە، باڵادەست بووە، سنیری خۆی بەڕاستی بەزاندووە، بە شوێنێکی بەرفراوانە، بە جوگرافیایەکی بەرفراوانە بڵاو بووەتەوە. بۆنموونە پیر هەیە خەڵکی بەسرایە، پیر هەیە خەڵکی مووسڵە، پیرنازار خەڵکی شیرازە، پیر لە دەرەوەی کوردستان، ئەمانە هاتوونەتە پەردیوەر، ماونەتەوە، لەوێ ڕیاضەتیان کێشاوە لە خزمەتی سوڵتان ئیسحاقا دوایی خرقەیان پۆشیوە گەیشتوونەتە حەدێک کە پلەی پیریان دراوەتێ کە گەڕاونەتەوە لە شوێنەکانی خۆیانا وەکو داعی هەڵساون بە بڵاوکردنەوەی دینی یارسان دوای ئەم ئەمە لە ژێر فشارا پاشەک شێی کردوە خۆ دەزانی یانی هەمیشە دەسەڵات یان دین دەسەڵاتێکی باش ئەدا بە زمان. هەم دەسەڵاتی زەمەنی هەم دین دەسەڵاتی باش ئەدا بە زمان ئەگەر دینی ئیسلام نەبوایە زمانی عەرەبی نەئەگەیشتە حدودی سڵی وانیە؟ نەئەگەشتە یابانی ئێسا یابانیە کە موسڵمان بێ قورئان بە عەرەبی ئەخوێنێ ئەو کاتەش وابووە ئەوانی لەسەر دینی یارسان بوون پێویست بووە لەسەریان و تا ئێستاش ئەوانەی لەسەر دینی یارسانن لە ئێزا ئێلیزابس پۆڵ تێکستەکانیان هەورامین و بە هەورامی ئەیان خوێننەوە یانی باڵادەست کرد باڵادەست بوونی زمانەکە لە ڕێی باڵادەست بوونی دینەکەوە بووە. شێوەزاری هەورامی زمانی نووسینی تێکستە پیرۆزەکانی یارسانە.